Узган туган көннәрегез белән, Минтимер Шәрипович Шәймиев. Аба, күз яшыңны алып ат, Бургер Кингка барабыз ди. Эшләйтмисең дигән баласы, бик дөрес әйтә. Юк, дөрес түгел ул.
Тукта. Машина гаиләсен.
Туктап тор әле.
Мәсезме сез шаккат бала әйбер бит бу. Син дә аны карарга тиеш буласың, Роберт. Булдымы? Ярар.
Ярар. Ассаламу галәйкүм, җәмәгать. Сәлам, дуслар. Мин бүген теге сөйлисе әйберләр күп түгел. Шуңа тиз генә генә. Кыскача гына фикер алышык дисең инде. Зикер кыскача.
Әйдә алайса артык э, сүз э, сузып тормыйча. Э, ни башлап карап китик әле. Беренче Президентыбызның, Минтимер Шәрипович Шәймиевның егерменче Безнең гыйнварда яраткан узган- бабаебызның. Безнең яраткан бабаебызның әйе, э, туган көне узды. Аңа, ялгышмасам, 86 яшь тулды, әйеме? Узган туган көннәрегез белән, Минтимер Шәрипович Шәймиев. Сезгә, Ихластан.
сезгә ныклы сәламәтлек телисебез килә һәм нәрсә генә әйтмәсеннәр, нәрсә генә булмасын, әйме, сез безнең Карай, карасыный гына.
Әгәр дә сез чынлап та безне карасагыз, без шул хәтлек шатланыр идек. Сезгә ныклы сәламәтлек телибез һәм без сезне яратабыз. Чебурашка дигән мультфильм турында сүзләр күп булды. Әйтәле, син аны карадыңмы? Үзер.

Син Два- кызларны кертеп Э, җибәрдең. 20.45. Вот только осталось 20.45. Ну, без сәгать дүрткә килеп җиткән, мен Так. биш сәгать буе көтеп тормыйбыз бит. Әйе. Кызлар, кызларым минем, Әйе. алтыннарым минем. Без, походу, бүген бара алмыйбыз дигән идем. Юллар. Бәләкәсенең күзен күз яшь башлаған егерен әйтәм. Аба, күз яшыңны алып ат, Бургер Кингка барабыз, ди.
Юк, тукта, син Чебураш Урамнарда. курнына Бургер Кинг Бур- китеп Ә бар. инде, ә, юк, нишәдәсең инде? Ну, кой, Юк, бир- чынлап та, а, беләсеңме, бу мультфильм турында фикерләр аерылды. Берәүләр аны шул хәтлек шәп дип мактыйлар, кемнәрдер әйтә, "Эй, моннан да яхшырагы булгалады бит инде" дигән була. Ләкин беләсеңме, менә мин дә ул мультфильмны карадым һәм Мин карамадым әле, әйтә мин алмыйм шуны шуңа күрә. әйтәсем килә, чынлап та шәп мультфильм. Чынлап та, шәп мультфильм, һәм ул, беләсеңме, шундыйрак мәгълүмат та укыган идем, дөрес булса. Гомумән, Россия кинопрокатында, дип әйтик инде, иң кассалы мультфильм нан санала икән ул һәм менә төгәл саннар әйткәндә әйме гомумән менә шушы фильмны мультфильмны күрсәтүдән 5 миллиард сум акча җыелган ә шушы лентаны 16 миллион кеше караган икән Беләсезме, бу бит инде бик шәп. Беренчедән, хәтерләсәң, узган ел ахырындагы бер чыгарылышта мин әйткән идем, Владимир Путин безнең мультфильмнар мультигеройларны популярлаштыру турында указ чыгарган дип әйме менә шушы мультфильм менә бу указга туры килә торган бердән бер картина беренче картина Шәп! Безнең шундый мультипликацион геройны шулай популярлаштыру, аны күрсәтү һәм бик минемчә, миңа калса, бик сыйфатлы мультфильм ясау, ул гомумән бик шәп. Тукта, син әз генә бутыйсың. Нишләп син мультфильм дисең? Бу анимацион кино. Анимацион кино, әйе, әйе. Мин инде аны теге мультфильм дип әйтү син әйе сен хәзер не анда син ни генә булмасын ул бит мультипликацион герой роберт чебурашка шуңа күрә мин аны мультфильм дип әйтүем синең мәгълүматыңа мин тагын өстәп куйыйм әле син анда дөрес әйтмәдең син әйтәсең анимацион мультфильм мультфильмнар арасында бу иң күп җыйган акча әйме анимацион анимацион түгел гомумән һәм менә россия тарихында кино кино кинопрокат тарихында бу беренче урында иң зур кассалы дип әйтәсең икенче әйе икенче урында холоп иде бу былтыргысы ул аны да бәреп атты Әле күпкә бәреп атты. Бик шәп. Хәтта, хәтта беләсеңме нәрсә? Хәтта әлеге вакытта ул аватарны да җиңеп бара. Әй, Менә менә сборлар шуны буенча.
мин әйтмәкче идем, әйе. Әйе. Бу О, кино, кино.
Син бу тама. Гомумән, Әйе.
хәтта мультфильм булса да, мультфильмнар Әйе, арасында әйе. да беренче Килешәм, бит инде. килешәм, килешәм. Син а, монда теге дөрес әйтмисең дигән Юк, буласың. ул Бик бит- дөрес әйтә. Юк, дөрес түгел ул.
Ә, Дөрес Ама әйним түгел. соң мультфильмы Бу- аерым. Бусы б- ярыйсын бәхәсләшеп була монда э, терминнар буенча, әйме? Монда бит асылы мәгънәсе анда түгел, Безнекеләр Роберт. дисең ул. Безнекеләрнең шундый шәп әйбер ясавы, шундый шәп кино тәкъдим итүләре, менә нәрсә хуп, аңлыйсыңмы син? Аны, а, юк, әйе, аны чыгарырга кирәк. Тагын Син бер- беләсеңме, баш- балаларның шулхәтлек менә болай итеп күзләрен терәп, э, бер нәрсәгә дә э, бүленмичә, рәхәтләнеп аны- шушы мультфильмны караулары шулхәтлек күңелле. Э, ни э, әйе анда елап мөләем балалар да булды мөләем ягымлы әйе мультфильм дим әйе не мультфильм дим кара сине тыңлап кино ай жаным ши дурашка булды инде
син инде мөгаен э, барлык серияләрен карамасаң да маша и медведь дигән мультфильм белән таныштыр Пфи, мин аны яратып карыйм. Яратып карыйсың. Менә мин дә ул мультфильмны яратам. Әйме? Бар бит инде безнең хәзер ул безнең э, тамашачыларга кызык булыр микән, кызык булмас микән? Бар сюжет дигән әйбер, бар фабула дигән әйбер. Фабуланы без тулаем картинада күрә алмыйбыз, әйме? Менә мәсәлән, а, Монда нәрсәләр эчендә булганмы? Кайдан килеп чыкканмы бу? Синең бит генә генә. Туктап тор, тукта.
Машина гаиләсен.
Туктап тор әле.
Әйдә, әйдә. Менә бу Маша и медведь бит инде, әйме? Ни өчендер бу кып-кечкенә кыз бала Аю белән дус, аның әти-әниләре кайда, гомумән ни өчен ул урманда тора һәм ни өчен аны башка урман урман теге җанварлары аның белән уртак тел тапкан икән, әйме? Шундый сорау бирә безнең Гуглга, әйме? Google, скажите, почему Маша живет э, в деревне одна, в лесу одна и почему она дружит с медведем? Аңа беләсеңме, ни? Син моны тыңлаганың бармы әллә? Мин моны укыдым, Гүзәл.
Алла, мин шаккаттым. Мин моны Лучше укыдым. моны сөйләмә, Мин- хәерле. Син, син сөйли генә башладың, мин сиңа шундук аңлат, аңлатмакчы идем нәрсә. Юк, мин син аңлавың Менә- бик әйбәт. Мин бит аны безнең тамашачыларга Әйе. аңлатам. Димәк, моның машинаның кечкенә генә э, не Мәрьям була бит татарчасы. Шулай Э, булсын. Мәрьямның э, гаиләсен шул зур аю бутарлап аткан, бөтенләй ашап бетергән. Беләсеңме син моны? Мин Беләдер инде. аны, юк, мин аны беләсең нәрсә дип укыдым. тыңладым әти әнисе аның исән сау ләкин менә шушы машины аю җырмачлап талап шулай иттереп юк иткән икән әйме һәм менә бу өйдән бу өйдән качып киткәннәр аның әти әниләре һәм маш ул өрек һәм шушы аюга үч итеп ул хәзер менә аны җафалый икән шулай ул анда беләсеңме машина шалкарт малай бер бит бу ничек гүзәл машина машинаның гомумән гаиләсен бу тарлап аткан диләр Шуңа күрә гаиләсен менә менә шундый прикинь. Башыны гынамы, гаиләсен генәме, ләкин менә шушындый аңлатма бирү бу коточкыч әйбердер дип уйлыйм. Монда кызыграк фабулда уйлап, ну монда бит инде кызыграк фабулда уйлап табып була иде Роберт. Шул ук э, Маша и медведи мультфильмын дәвам иттереп, беләсеңме кайда ул популяр бу мультфильм? Гарәп илләрендә. Беләсеңме нәрсәгә? Яулык кигери һәм күлмәге озын. Бар икән.
Әйе, э, шуннан да шулай.
Ә аның хайваннарны шулай итеп җафалавын исәпкә алмыйлар, әйе? Әйе, гарәп илләрендә, а, гарәп илләрендә дуңгызны күрсәтмиләр.
Ә аны ничек бер ак тап булып кына нитәләр? Юк.
Сарык утырталар. 21 гыйнварда безнең тандем сәүдә комплексында сәүдә комплексының бәдрәфендә 14 яшьлек э, кыз яшүсмер кыз э, җан тәслим кыла сәбәбе э, башта кемдер әйтә теге куришкалар бар бит әйме тарталар бит инде шуны тартып нәрсәдер булган имеш кемдер әйтә ниндидер газ иснәп ауланып үлгән диләр Ә туалетта нинди? Менә хәзер аңлатам.
Нинди газ соң туалетта? Шаккатасың, кайдан газ аксын соң, кайдан аласың аны? Баксаң, бу шундый теге клубларда наркотик формасындарак имеш шундый теге увеселительный газмы, хихикающий газ диләрме аны, шуны иснәп Аңын югалта һәм аны соңыннан инде аңына китерә алмыйлар. Шул ашыгыч ярдәм машинасының нигезендә үлеп китә, дигән тәслим кыла. Менә бит. Ә мин моны нәрсәдән чыгып әйтәм? Минем бит үземнең ике кызым бар, әйме? Роберт. Тукта, мин тиз генә әйтим әле. Мин, мин әйтәм, тукта, монда кызлар әйме нәрсәләр кылана, әйме? Нәрсәләр кыландыралар, әйме? Юк, егетләр нәрсә кыландыра, дип нитәсең башта, әйме? Шаккатасың. Ә монда бит аны кызлар да узып китә кайбер чакта. Үзең кызарып Роберт, карыйсың.
беләсеңме, алай кызлар, егетләр дип бүлмигә әле без аны. Кызлар, малайлар, имештер кызларга ярамый, малайларга Юк, ярый аннан түгел, мин бит инде үземнән чыгып әйтәм. Алар бүтән өсе дә яшь үсмерләр. Хәзерге заманда без бигрәк тә бит инде хатын-кызлар белән ир-атлар тигез дәрәҗәдә дигән фикерне алга сөрәбез, әйме? Шуңа Син феминист түгел әле?
Юк, феминизмлыктан түгел бу, Роберт, әйме? Ләкин монда малайлар кулланамы, аны кызлар кулланамы? Бу гомумән булырга тиешле әйбер түгел дип саныйм мин, әйме? Нәрсәгә уйлап чыгаралар мондый әйберне, аңлатыгыз әле миңа, менә мин шуны. Менә, кара, менә ул бармакларга кара, нәрсәгә дип, менә, нәрсәгә дип. Күрәсеңме? Нәрсәне аңлата? Акча, акча. Акча хөкем сөрә, акча хөкем сөрә.
Бу балаларга бер дә аңлатмаганнар микән соң, менә мондый әйберләргә якын да килергә ярамый дип. Нәрсә, нәрсә дип аңлатырлар соң аны сиңа? Анда газ саталар, син аны исләмә. Юк инде, ну, ә чынлыкта аны әти-әниләр белмәскә дә мөмкин. Әлбәттә, Әйбер шунда әйбер бар. Менә син, менә мин бу хәбәрне ишетмәгән булсам, мин дә белмәс идем, андый көлдертә торган. Юк, хәзер нәрсәләр генә юк, Гүзәл. Нәрсәләр генә юк. Аның нинди наркотикның нинди төре генә юк. Шаккатасың. Аллам сакласын дип әйтәсе килә, әйме? 2021 нче елда уздырылган халык санын алу нәтиҗәләре 2022 нче ел ахырында билгеле булды. Һәм аның нәтиҗәләренә күз салсак, татарлар саны хайран гына кимегән икән дигән фикергә килергә мөмкин. Чөнки менә бу кайбер чыганаклар, әйе, татарлар саны хәтта 600 мең кешегә кимегәнлеген күрсәтә. 600 мең? Дөрес. Әйе, 600 мең бу бит инде шаккатмалы. Бу бер чаршаулы шәһәр. Һәм моны беләсезме, моны белгечләр ни белән аңлата? Имештер, бу халык санын алу пандемия вакытында үткәрелгән һәм күп кенә гаиләләр чит кешене мондый чир йөргән вакытта үз өйләренә кертүдән курыккандыр һәм шуңа күрә мәгълүмат бирмәгәндер дигән фикергә килгән белгечләр. Әйе, кемдер хәтта яздыртмаган, әйме, нәрсә, кем икәнлеген, россиянин дип кенә яздырткан. Ә, чынлыкта ә, дөрестерме бу, юктырмы бу? Без сезгә шушы ук тапшыруда хәзер үк әйтергә алынмыйбыз, чөнки ә, без ә, нәкъ менә бүген ә, халык санын алу, соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча бер кызыклы гына а, тапшыру төшерәчәкбез. Чыгарылыш булачак шунда. Әйе, Аны шундый кем, чыга- кем менә сиңа- җиткерер дисез? Ул- Менә сиңа мә дигән тапшыру кысаларында шундый кызыклы мәгълүмат җиткерәбез. Менә аны карамыйча калмагыз, яме дуслар.